Namely ny tantara, Joe sy Eliza. Nanoratra sy nanatontosa, Fety Julio. Karakory drako? Akory? Anao ma mba agnisan'ny mpianatra vaovao amin'ny faculté ato? Ee, vao niafako première année tamin'ny tao toy aho. Mba azoko fantaragna agnaragna anao azafady e? Agnarako Eliza. Ka ia koa gn'anao? Aa Joe agnaragna ana ka. Ino zegny filière-nao amin'ny faculté ato? Iaho manao sciences sociales.

Hitanao? Atsika baka efa tsisy cours folakandro agny. Aleo hody atsika mba ndeha aminay agny edy. Aia misy anareo o? Zahay mipetraka Ambodiraona. Ka agnino agny moa nao? Mba mitsangatsangana atsika. Sady mba tiako heno aby fa toeragna misy zah aminjegny anao mba ma mba afaka mamangy zah. Humm! Aleo magnaraka fambokamo sady tsy vitako mandehandeha eo.

I love you umm umm umm je t'aime umm I love you Liza umm umm bisous umm umm umm umm umm umm. Haa! Izaho iny marana ny nofy? Haa! Manafy empoka za zegny! Marefo tiaviko zanak'olo igny e! Ndre kinazoko nofy eky manafy! Haa! Tsia! Empaka e! Humm! Handeha hianatra tsika aho tsy no ho tara. Zao fa amin'ny enina sasany, nefa androany militsy amin'ny fito. Ezy Eliza, Ah izy rô hagny, amble zay hinday apetraka ankilanazy ary. Ah! Ka raha nilifanao ndraiky izaho Eliza? Sa tsy tianao izaho mipetraka ankilanao? Tsy tiako ay pitipitiha io fa gn'andro tia mafana. Sady seza maroa va ragnamiko eto avao gny tianao hipetraha? Raha azoko tsara zegny tsy tianao zegny mipetapetaka aminaha. Sady tsy tianao feky zegny izaho matotra ankilanao. Anao rô mba miavogno eh! Hum! Tsy tiako mipetraka agnilan'olo maloto manahaka anao io sady tsy mi-zestable.

Tsy ary haiko ve ka no mipetrapetraka farihy to. Miala tsiny aloha fa mbo tsy afaka mampandroso anao aho. Aleo ndavarangy eto avao tsika miresaka. Nagnino ma za tsy mahazo mandroso. Vobaka nagnadio tragno aho henany io sady tombokinao koa maloto le tsy tiako tsy noho mandoto tragno ko. Viavy ty donc tegna miavogno marigny e! Asa raha izy mahita za malotoloto io raha tegna hiavaognany aminaha.

Ato za no ipetrahanao o! Ia, ato za mipetraka e! Mba mangia matetika. Ia Mari, araraotiko hitanao zay mba mandalo amin'nakahy aty. Za misy resaka, misy resaka zay tiako atao aminao. Fa resaka ino koa zay? Hitanao, efa vakansy baka antsika zao ty, ke za io mba te hanao anao ndeha hagnano vakansy aminay, aminay FSAVA agny zegny. Humm, iaho tsy afaka handeha aminareo agny fa lavitsy loatsy. Sady tsy anao olo tiako hiaraka amiko handeha agny fa mba olo hafa. Raha nagnino tsy eo? Humm! Megna tsy aho hiaraka aminao sadia halako tsy mipozy. Tsy karazan'ilay tiako hiaraha. Kay za tsy mipozy egny ary tsy itiavanao zaho. Ah anao tsy hay mierigna ankanjo gony e! Tsy manjary atao ndreky e raha ataonao fô.

Humm! Mba te hanao vacances any faritra sava agny aho zao fe ka laha ijaho avao gny harakign amiko handeha agny, humm! aleoko tsy mandeha. Sady mbo ho avy agny avao ndra tsy miaraka agnaminy. Diana moa mba fa presque hitako avao fa faritsy sava igny mbo tsy nandehanako aloha hatreto.

Ha! Zay tegna vo avy e! Lavidavitsy avao lahy baka Ambilobe eo mandeha Vohemar a! Handeha iremby chambre hipetraha amizay aho fa gn'andro ty efa manomboka hariva.

Ha! Zaho! Tena anao va io? Aza ovoka fahatavanao zaho. Tena tsy nampoiziko mihitsy aloha ny hahita anao atoy. Sady nanjary bogosy aby ny itoy? Ho tsy nihaiko ry ano. Ohatr'izay avy eo no nahita za bogosy. Mba vonjeo heky aho reny fa tsy misy olo haiko gn'atoy laha tsy iha raiky avao. Sady aho tsy dia manam-bola loatsy hagnofagna sambra. Nefa iaho mba te hijanona atoy mandra-piavin'ny fidira. Tsy olagna aby zegny. Ary anao miakara fô tsika andeha aminay agny e. Tonga agny anao presenteko amin'ny ry papa amin'ny ry rafozinanao agny.

Hoo! Tena tsy nampoiziko kay nareo olo manandraha! Nefa iaho niavonavo taminao avao! Za koa nefa nivorogna taminao tamin'igny e! Tsy mety mirigna ankanjo gony o za! Fiainagna ambony tany koa ny kodiaran-tsarety e! Mivadibadika ambony ambany sao tsy hainao fô! Tsapako aloha fa tena tsy nety ny nataoko, la tsy nampandrosoanao an-tragno aho la tena nisahira! Ary anao efa tsy mahazo mody amin'andry Toliara agny eky e! Anao eo ilay kovady ve ka? Fa za efa tsy hahavita hianatra. Sa karakory, tsy mety aminao? La tena no mety agnamiko zay. Iao fa tsy holy aminay agny koa la mba misy fidiram-bola vatany tsikaroa. Anao mivarotra kay. Za manday mividy la vanille. Tsisy problema.